tatujai ditujei tujei pindai tije mapuno ino kwamutoko pano pakanoiwa nyai broadcast ndini sangwa dzispiwe kachidza mapfumo aiwa a ah, pindai pindai pindai tikukanudzei kamupinde mumba Tikusandurei naye ba tikupei mvura yokumwa kwedu kwamutoko ndozvatinoita awo wari kupinda paul lilian choro michelle pinda daidzai wamwe muuye kamumuonzwe nyaya dzekwamutoko haa ndizvozvo chaizvo volume muri kuzvinzwa zvakanaka handina any ecos

tinoita kanhu kanoiwa nyaya yedu iyi tichitaura zvedu panga pari wangari tantiri wairi nyasi tichida kutaura nezvemabhizinesi ekwamutoko wakatanda sei mapainiya businessman ekwamutoko wakatanda sei iye anga achida kutaurawo vatsano wache kilian mazarura inini ndi sangwadzi a ah, wanhu wakati iwe sangwadzi unondoita basa rekubvunza wanhu iwewe ndiwe aniko dotinyepawo nezvako nhai kuno ndaitotaiwa kamu ndogotanga ndaitawo vamwe ndichazoita ndichazodii ndichazoita aiwa kuno ipapa ndaona kuti ndikutaura bane zvangu ndine ndichitaurawo nezvaatsano wangu muchengikachidza kuti wakatanda sei mabhizinesi kwamutoko saka aiwa tiri kuona blekai timbopinda tiri kuona tangai mapinda vanhu vakati kuti toitei tozopinda mui ndopinda mudariro inini aiwa nyasi munotoita kundiguta ndini ndine ndichitaura nenyaya dzasekuru kachidza chinhu chakaoma fani kutaura nezvewako asi kana ndiri pano inini samushamarari ndinenge ndichingokudaidzai ndichitaura nevarendo wangu ndichivabvunza kuti imimi ndime ani asi inini ndini sangwadzi spiwe kachidza mapfumo ndiri mubvana wamuchenge kachidza wekwamutoko kana pane wanobva kwamutoko ndofunga munhu waziva wana akachishidza wekwamutoko pamasitoro pa, paye ndipo patino pataka hapazivo patakatandiri asi watsano wangu wange wari masitoro ipoko kwamutoko kubvira kare kare ndipo ndiro zita rangu asi ndinonzi kachidza pakuti ndakange ndakarooriwa kwani kwamabvumo murume wangu akabva azoshayika saka ndinonzi tsangu hadzisipiwe kachidza mapfumo aiwa regai timbomira wari kupinda stanley moro iwe moro mwanangu aroni moro cromwell teresa aiwa pindai timboti mbichana mbichana kana mati wandei ndozotanda kukupai nyaya dzekuti ah, zvakatanda sei zvemabhizinesi aakachidza ah, sekuru kachidza Ah, kasvondo kaye takataura nezvokwakanoyangwa tikanzwa naclifford kanoyangwa achititaurira nhoroondo dzekuti ah, sekuru jackson kanoyangwa wakatanda sei mabhizinesi awo akazofararira wachitawana kumuka nemastoro kwese kwese namuchi chido mudzinganyama akauya waipapa achititaurira kuti sekuru mudzinganyama wakatanda sei mabhizinesi awo nekuenda kusouth africa kwawo vanhu vazhinji vakati ah, tazvifarira tanzwa nhoroondo kuziva kuti takabva kupi saka nyasi ndinenge ndichitaura ini ndine ndichikutaurirewo nezvandinoziva zvandakataurirwa nababa wangu nezvandakaonawo inini pakuti ndakakura ndiri makore acho ndichitoona baba wangu vachitanda mabhizinesi avo aiwa ndiri kuona mapinda makati kuti sekutaura kwandamboita mutupo ndinobvunza wamwe ndichiti mutupo mutupo tiri nhari inini ndiri achihoro tiri nhari mune ndoro ndiro mutupo wedu isusu wekwakachidza mudzinganyama vanhu mungakubvunza kuti ah ko munoitirei kuti vandakachidza mudzinganyama ndo pandichakutaurirai mbichana about it um, sekutaura kwandaita ndiri kutaura nyasi nekutanda kwakaita watsano wangu mabhizinesi kwamutoko kare kare kuma 1958 um, Baba wangu wakazvariwa kwaMutoko ikoko vanonzi Muchenge Kachidza. Wakazvariwa nemurume aitwa Mapako Kachidza wasekuru wangu. Wasekuru wangu um, vakanga vandoriwo ordinary people wasina zvawaina zvo vachindorimawo zvinondoita wamwe vanhu baba wangu wakazvarwa in 1917 pamwe chete um, pawakazvarwa wakazvarwa wanin'ina wawo wana mm, nehanzvadzi imwe chete ainzi hanzvadzi yavo ainzi masodzi uh, kachidza asi akazenge arooriwa kwabonda makara uko anonzi wainzi wamiriam maikanjanda ndiwo anga vari hanzvadzi yavo wasekuru wangu wanga wari polygamas wanga vane vakadzi watatu um, waigara kumamessenger kana muchiziva kwamutoko kana wakona uchienda kufanika kwanyamuziwe kuya uko wa ndiko kwawai kwai kumamessenger kweko ndokwawanga wari ndopapari parusevha pawo paigarwa naasekuru wangu ndokwakazvariwa baba wangu nevanin'ina ne wawo iwawa awa 1917 iyoyo saka uh, mm, vakanga vari polygamas sekutaura kwandakaita wanga wane mukadzi wawo wekutanga wakanga wakaroora kwachiundo weshumba naiba kwachiundo ndokumusha kwaibva mukadzi wawo kuno pawakanga wagara wagara bvaa waakuda kuroora mukadzi wechipiri munoziva zvaiitiwa kare zviya izvi vabva wabvunza vakadzi vavo vakuruwo kuti ndo zvandaakuda kuita zvikanzi aiwa chega ndikutee ndikutsvagire mukadzi ndodaidza mwana wehanzvadzi yangu kubva waenda kotorani mwana wehanzvadzi yawo wariwo ambuya wangu wakazozvara baba wangu asi wakarorewa pamwe chete natete wawo ivo kwachiwaisa wanga wari wairi wari wekwachiundo saka tete wa um, ambuya wangu ini waiti wachawada kachidza ndiwo amai wababa wangu ndichazokutaurirai kuti chawada nechamada zvakazoguma zvaapapi pane, pane kanyaya ipapo saka baba wangu pakangokurawo wandori wanhu wanga wasina zvinhu zvakawanda wanga wandori ordinary people wachifudzawo mombe wakaenda kuchikoro pabhokezi paya pamutoko ndopaa pari pamisheni kamupainzi pabhokezi ndiko kwawakaendawo kuchikoro ikoko kwa wakaendawo wakaita four years of formal education baba wangu was not a very educated man no formal education wakaita four years asi the rest of the staff wakazvidzidzisa wega nekuonawo zvinoita wani nhai pawakanga wapedza four years dzawo dzechikoro wanga usvikawo standard two kubva waenda kuharare kotsvaga basa zvaindoitiwawo newamwe kubva waenda kotsvaga basa kubva waona basa semupurisa wakasenza 11 years wari mupurisa um, kuharare ikokoko wachitobatsira wawanin'ina wavo waindoto kana wapedzawo chikoro watsvagirawo mabasa muharare mukundoitawo mabasa zvawanokwanisa kuita saka pakange wari kusenza semupurisa wakaita 11 years wari mupurisa ndopo wakabatanawo amai wangu amai wangu waiitwa leti makombe waibva kuzumba ndokumusha kwaamai wangu amai wangu wangu vari humba wangu vari humba wenyanguru wekwamakombe saka baba bva waroora mukadzi wavo kubva waitei kubva watenga imba yavo kuharare makore iyayo kuma early 50s i think kubva watenga imba yavo kuhighfield kuya kuegypt kubva wagadzira gadzira wose munhu anga achisenza ari mupurisa vachiita basa remupurisa kubsap ndoyanga riri basa ravo asi semunhu akanga aitawo kachikoro kakandoti o oh, waidzidzirawo kuti wakadzidzira kudriver wakaona kuti ah inini panapa semunhu ari kuitei ari kuitawo basa rake dai ndafundirawo kudriver kubva wafundiswa kudriver kubva watora license rawo um asi mupfungwa mawo wakati sekutaura kwawaiita wakanditi a ah, inini ndakaona kuti kuti kuti ndirambe ndichiita semupurisa chete hazvikwanisiki semunhu anga atenga imba yake muharare it was eh, something else makore iyayo ndinodaira kufungawo kuti ndinoda kuita kaproperty kangu chichibva watenga imba iyoyo saka iwo zvino waona kuti aa ah, ah, ndaakufunga kuti dai ndadai ndachitsvaga zvimwe zvinondipa mari kubva kwanga kune vanhu vanga vachidriver matransport aiita up and down anoenda kumalawi aya mazuva yanga ichinzi nyasaland yanga that was way before mazuva efederation even kuma 1950s ikoko kubva wakutsvaga basa iroro wakudrive wachienda kumalawi wachidrive matruck wachienda kumalawi ekuswift wachidzoka kwaharare route iyoyo ndo yawaifamba wachienda asi pakuti waenda pawaenda kumalawi kuyeko munoziva kumalawi kunoitwa fish its a big industry kumalawi saka wakabva waona kuti aa ah, ah, rega ndipote ndichitenga howe dziri dried fish dziedzi munoziva zvinoita zvakaita matruck maarticulated trucks ayaya kune chimusoro chiya chakunenge kuna driver koita um, inenge kumashure kunenge kwakatakura cargo yawanenge wachienda kunodhilivha kumalawi saka waitenga fish dzedzo kange watenga fish woisa pakati pei pechihed chiyeni kumashure woisa maponde zvisero nezvimwe zvaigadzirwa zvazvakanaka chaizvo zvaiitwa kumalawi saka waka kwenguva yakareba waiita izvozvo wachiuya nazvo kuharare pakuti wanga wane imba kuharare kwahifields ikoko waiti kana wauya nedried fish dziye one of the rooms yanga iri pamba ipapo yaiiswa howe idzo dzokuti dzigare imomo kubva waona mwe mukomana awakatora kubva kumozambique pawaidrive wachiita up and down watora mukomana uya kuti uya undiseenzere kubva wauya naye ikoko abva akugara kumba kuhighfield ikoko watenga chiorder bicycle munoziva zvimaorder bicycle zvekudhara zviye zviye zvinenge zvichiti uchichovha uku uku kunenge kwakaita chisquare kunenge kwakaiswa chingwa kana zvimwe zvakadaro saka mukomana uyu ainzi pedro pakuti anga ari mumozambique asi akabva aita mbiri kuhaifidziko kuaenda kwese kunana lusaka kuengineering kucanaan akazaza fish imomo achichovha chibhasikoro chiye achiti achitengesa howe saka vanhu vanga vakumuziva vaimuti peturu peturu because vanga vasinga anga ari mozambican so pedro it's a, it's a, it's a portuguese name asi vanhu vese vaimuziva sapetro aitengesa hove saka paaitengesa hove dziya idzi aiti kana auye achinyora manhikirikini malist uh, yevanhu vanenge watenga vasina kubhadhara kupera kwemwedzi oenda kunocollecta mariye achichengeta mari iyoyo and kana baba wazouya manzwa achiita up and down yawo iyo majenis ma, ma, awaita kumalawi wachienda kumalawi wachiunza dzimwe fish wachicollecta mari iye wachicollecta mari iye inini ndanga ndichiri uh, kuziva ndandiri mwana mudika was very young very very young i think i was like uh, maybe four years or five years or so but ndaiziva kuti kumba kwedu kwaigara kwachitengeswa fish kumba kwedu kwahifields kwaitengeswa fish mm. Yeah. saka ndakuti mm, ndingasvike papi ndasvika ipapo pekuti vari kutengesa fish makore nemakore wachichengeta fish dzedu wachitora fish dzedu ndiri mwana mudiki ndichiri kuziva kuti chiti kumba kwedu kwakatsukunya wakazenge wabva kupi kumessenje kwamutoko kuye bva waenda kunogara kwamutoko ah, kwakatsukunya zvino nevanin'ina wawo kubva wagara munoziva kumaine village wanenge wachiti apa ndipo baba mukuru apa baba mudiki apa ndopa eh, wanga wakagara wakadaro ikoko kwakatsukunya um, so ndiko kwandakazvarirwa inini uh, nehanzvadzi dzangu dzese wakanga wazvarirwa ikoko wachienda kuchikoro pakatsukunya payapa um asi baba waiti kana wakuenda manje kumalawi wouye wakatakura chibhegi chemari wachibva uh, kuharare dzinenge fishi dzinenge zvichitengeswa nani na napedhuro dziye napeturu uya uya amai wangu waigara kuruzevha ikoko kumusha kuharare waingotiwo kana wachienda kuharare kungoendawo wachidzoka asi waigara mazuva iyayo waigara kumusha Ah, kana ini ndakazvarwa ndichitogarawo muvillage imomo naamai nanambuya newamwe wakada nanamainini tichingogara pamwe chete takadaro asi waiti kana wauya nemari iye ndichiri kuziva tichigara patable wakaisa kenduru apa mari yoiswa patable yaiwe yakawanda semwana mudiki ndandisinganyatsoziva but i remember kuti taigara ipapo tichiti wachiwerenga mari iyeyi tichiwerenga mari iyeyi inenge yauya iri muchibhegi yoiswa patable tichiverenga marie inini ndanga ndiri mudiki panaa ndaa kuma5 years old ndichidzidziswa kucounda anga ari mashillings mapounds taisenzisa mapounds makore eya kuzimbabwe mashillings nemapounds saka ndaidzidziswa kucounda mapeni emaburi aya anga nekaburi pakati ndichaita 12 ndiyo inonzi one shilling so inini semwana mudiki ndichiite ndichingoerengawo ndichingoita ndichiita mm, you know, mm, pile kangu kapile kemapeni baba naamai nehanzvadzi dzangu kana wari paholiday wachiverenga mari chaiyo chaiyo mashillings nemapounds nema acho yayo kana tapedza baba wotakura uh, wotakura mariya woenda nazvo kubhengi ini kubhengi wacho ndaasingazokubhi ndaingoziva kuti mari kana yauya tinokaunda baba woenda nemari kubhengi wobva waenda kubasa vodzoka tichingodaro kwemakore ndakangokura ndisingoziva ndozvataiita ah, kana taenda kumba kuharare fish dzinenge dzichitengeswa dried fish dzinenge dzatengeswa dzauya nababa nemaponde nezvisero and over the years mari iya yakaita build up vaisungirira mari ichiendeswa ikoko kubhenge kwaingonzi kubhenge kwandandisingazive kuti mari iri kuendeswa kubhenge um, then after a while because why driver wachienda kumalawi up and down that route um, he realized kuti pane pane something missing panapa kana ukapiwa ukatenga um, anything pamutoko kuya kusvika wadriver kusvika unyama panda panga pasina any mastoro pakati apa we are talking kuma late 50s um, ipapo saka waiti kana uh, wabva wafunga kuti aiwa rega ndiitei ndiwake storo panapa 1958 wakavhura shop yawo pasuswe payapa pakagadzirwa uh, pakavakwa storo iri tava tataurwa kuti susi taakutotama kubva kumusha kwakatsukunya kwataigara taakuenda kupi kwakustoro kwavhurwa uku kuna baba ndandiri mwana mudiki i think uh, i was five yeah i think i was four five years old tabva taenda kususwe kuya kuya kwanga kwavhurwa sitoro nababa kubva tagara ipapo naamai ndaigara ipapo baba wachidrive wachienda amai wangu ndo waimanaja sitoro iyoyo nevakomana vaisenza nemusikana aisenza it was a small establishment it was nothing big but yanga iri a, a nice store saka abvo wafunga futi kuti ayo store iri kuita zvakanaka because that area yese kwanga kusina mashops vanhu waitotambudzika kuenda kunotenga kwatoti kana waenda kwamutoko ndokwawainotenga zvinhu wachidzoka kuenda kungawe kuya kuya kususu kwakainzi kungawe it was a different area because isu tanga tabva kwakatsukunya so it was a different area hakuzi iko kwanga kune hama dzedu tatangoenda ikoko kunotanda business baba wangu achinotanda business ikoko saka takagara ikoko kwemakore chini ndandakukurawo ipapo nda six years ye seven years apa baba wari wakaona kuti ah pane shortage yekuti hapana fuel kana petrol kana vanhu vatora petrol kwamutoko kuzoona kusvika munyama panda paya paya pane market panapa saka rega ndiite nditange ndiise futi service station kubva waita waisa service station pasuswe paya paya saka pavanga kuti mabhazi anenge achienda uye achimira ipapo achidira peturu mazimotikari anenge achienda aye kana apera peturu ubva wadira peturu ipapo so business was starting to pick up well uh, kumaearly 60s uko munga nguva yefederation yeya yeah. paka pachine northern rhodesia southern rhodesia nezambia saka baba waitravela kubva kusouthern rhodesia wachienda uh, kumalawi ku, uh, yeah, saka vachipfuura ipapo nekususwa vachiona kuti zvinhu zviri kufamba sei vachienda amai vachiite vachichengeta shop vachimaneja shop vachi kana mari yacollectwa vachicollecta vachisungirira kana baba wauya kubhengi kuya kwaitaurwa kuya vachienda nayo kubhengi ndangoziva kuti inoenda kubhengi mari inenge yaitwa pano inoenda kubhengi anyway after a while wakabva waona kuti aa business is booming zvinhu zvinenge zviri kuita zvakanaka uh, kuma i think it was 1961 or 62 then vakabva waregedza kusenza kuti waconcentrate pane basa rawo wanga wapedza another 11 years wachiita transport yetruck driving asi uh, zvandinoziva ndezvekuti baba wangu wakasenza two jobs chete muupenyu hwawo semupurisa for 11 years some um, truck driver for 11 years after that he, he was self made he was a business man now zvisi kutaura kwandakaita baba vangu vasina kudzidza sterek in terms of kuti formal education had four years of formal education and the rest of the stuff he was self taught baba wangu aitaura english fluently baba wangu aitaura portuguese fluently because of trans kuti up and down vachipfuura nekumozambique vakadzidza izvozvo saka iwo waititaurira kuti isusu tanga tisina zvinhu zvakawanda muupenyu sekuzvarwa kwawakaitwa asi wanga wane vision wakati ndaiti ndichiona varungu vachiita zvese izvi ndikati ini ndinozvitadza sei ndakazvidzidzisa kudriver kuenda kunotsvaga kudzidza kudriver ndikatanda kabusiness kangu mari ndikaona mari iri kuwanda mbijana mbijana um, saka zvinhu zvese ndinozvitadza sei zvandinenge ndichida ndinoda kutoti ndizviitewo ndizvigone ndinoda kuita upenyu hwakasiyana nehwandakakura ndiinawo Ah, nevanin'ina wavo waivabatsira kutsvagawo majobhu wakabva watsvagira vanin'ina wavo mabasa ekuti ekudriver ikoko ndozvaiitwawo ka kana waonawo hama yako wowadzidzisa kuti endai munoita madrivers license totsvagawo babasa kuna ana clan kuya kuya saka vanin'ina wavo uh, ah, baba mudiki paul baba mudiki philip wakatsvagirwawo mabasa ikoko wakaitawo basa retransport iroro pakuti mukoma wavo akanga achiita basa iroro saka kwavafamba vafamba um, petrol station is doing well uh, shop yawo is doing well then he realized kuti no um, dai ndagona kuisa like a truck station yekuitira kuti madriver anodriver kuenda kumalawi waye waone pekumira kana kana waneta kana kurara wasati wapfuurira kuenda kunyamapanda so bva waextenda bva wabuild ma, ma, mabedrooms ma ekuti kana vanhu wawe wanogona kumira wachigeza wachite wachibva warara ipapo then he built also kalittle uh, extended wakaita like an eating house so waiti kana wauya womira paeating house wodya sadza rawo wogeza wobva warara mangwana ofuma wachipfuurira saka apa business ranga richikura richikura richikura hanzvadzi dzangu dzanga dzichiri kuchikoro wangu hanzvadzi yangu john andinoteedzera inini because baba wangu namai wangu vakaita vana vana vatatu hanzvadzi yangu lincoln ndiye anga ari mukuru then vakabva waita mwana john ndiye anga ari wechipiri mukomana kubva wagara for 10 years wachitry kuita vana hapana zvaanochiitika and then after 10 years inini kubva ndazozvarwawo so ndanga ndine difference yemakore ye yakanyanya sterek between inini nehanzvadzi dzangu ngekuti baba wangu namai wangu wakamboshaya vana for 10 years vachida kuita mumwe mwana it wasn't working out fine but anyway ndobva ndazozvarwawo inini saka um, ava vakomana wangu vachiri kuenda kuchikoro inini ndanga ndichiri mudiki ndichigara ikoko uh, nemaparents angu um, pakazenge pati um, vakomana um, wawati kurei uh, kwanga wakowa kuma, kuma late 1960s right awa waakuseenzawo kuharare baba naamai wachiita basa ravo iroro wachingoextenda zvinhu zvavo zvichiramba zvichikura wabva wavhura chigayo wabva wavhura iyo mabedrooms ma, ma iyayo yekuti nehotera ne iyoyo ka restroom um, not restroom um, restaurant iyoyo nepetrol station and the business and business was booming because uh, booming in the sense yekuti panga pasina too much competition because vamwe vanga vakazotanga kuzojoina kuextenda pasuswe paye apa kwanga kwatova kuma1960 its a pity ngekuti um, wekwamazarura haana kuuya anga achazokutaurirawo nenhoroondo dzaye dzababa wake waidrive wachienda kukabhora bus vachipfuura nepasitoro paya paya bvo wazovhurawo shopu yawo kumusoro kuya uku um, pasuswe pakukura pa pakukura um, then kuma 1968 baba wabvoona kuti aiwa bhizinesi riri kuita zvakanaka dai ndaita sei dai ndatenga imwe sitoro kubva wachienda manje pamutoko paya um, munin'ina wawo edward mudzinganyama makanzwa nhoroondo dzamudzinganyama um, munin'ina wavo pakuti they shared the same great grandfather asekuru asekuru wedu ndanga ari mudzinganyama wakaita wana wana vajeke baba wamudzinganyama nasekuru wangu inini uh, awabva wanzi mudzinganyama aibva hanzi ndinonzi kachidza kubva zvangoramba zvakadaro asi tiri wemhuri imwe chete nekwamudzinganyama ti kwakachidza nekwamudzinganyama we are the same family because we share the same great grandfather saka munin'ina wawo edward mudzinganyama anga atanga story yakubva wakuti ah mukoma pane sitoro iri kutengeswa yanga iri yamakoni asi vamakoni wakanga wari builder but wanga wane sitoro yavo iri right next kune yekwamdzinga nyama iyeyi wamakoni wanga wakuda kutengesa baba wakabva watenga sitoro iye kubva i remember takagara pasi chii saka shop yakunzii mazita akangosiyana siyana aingotaurwa ah, manje mazuva ayo kuma 68 69 madollar taakuseenzesa mai madollars madollars i think if i'm not um, I, that's how yeah i think so then andichaziva kuti who amongst the three children akati ngainzi ten dollar because ten dollars was quite big it was a big denomination kana munhu une ten dollars haungaone mari zvekuti mariye saka bva yanzi ten dollar bazar iyoyo saka yanga yastoro yawo yechipiri yekutanga yekususwe iri kuita zvakanaka bva waita pai yepamutoko iye kubva waita rebuild extended it kuti ikure a tendora bhazaye iri kuenderera mberi iri kuenderera mberi kuma 1970 i remember 1971 i think ndanga ndiri kufom one or form two uh, story yanga yanyatsokura uh, baba wakati aa ah, ah, ini ndakuda kuvaka musha pano pamutoko pa, pa um, kubva wawaka imba yawo iri kumhiri kuye handizive vane kugara kwamutoko ndofunga munoiziva iri yakatarisana neyamuchi iri pasaidi pehanzvadzi yangu yajohn ya, ya, ya yachamada um, so after a while he established himself build a new home and beautiful home yakangofananawo yeah, nedzemaharare dziyedzi waionawo zvinoitwa nemashamwari avo mabusiness man anga ari kumarimba kuya kwakati aiwa ini ndinoda kuwaka kuri kumusha ngekuti ndokwandinogara um, so he built that and uh, it was something else because ndichiri kuziva baba wachienda kumhiri ikoko kwanga kuchiwakwa pane murungu akanga achipfuura achienda kumalawi iwangowanikbazuva iwangowanika motikari kawo kalittle mini cooper kegreen ke saka waingoti kana vakomani vari kuvaka vaye woenda unogara ikoko wachiona wachivaka achichi mumwe murungu bva amira ipapa aona this beautiful house iri kuvakwa akati abva amira pana akubvunza baba manzi kuti so where is your boss my, my dad wakati which boss zvikanzi the owner of this house iri kuwakwa vakati no its my house zvikanzi iwewe iwewe its your house and an african kwavari ndofunga zvakanga zvichivashamisa kuti an african ari kuvaka a, a massive house like that kuma 1970 um,

it was something else wanga wasina nonsense very loving people very loving father and what i know baba waibatsira a lot of people anyone aida kungotangawo business rake ah wakangowataura kuti ah sekuru ndiri kuda kuita chakati chaka ndanga ndine plan yekuti he will leave everything wotoconcentrata kuite kutaura naye kuti unofanira kuita like this waitaurawo zvawanoziva his own experiences you know the beat that he knew um, kuti zvinoitwa sei anyway fast forward ndobva nda 19, uh, 1973 inini ndaa ndapedza high school um, things were not easy mazuva ehondo munoziva zvinhu zvaa zvakaomarara sei asi baba wangu mm, what i remember and what i, I always respected him for he was way ahead of his times wanga mind yavo yanga iri ahead of vanhu vegeneration yavo inini though ndanga because ndanga ndiri musikana um, but ndanga ndaigara ndichiti kunowanhu i really grew up as sort of like an only child because hanzvadzi dzangu dzanga dzakura wanga watokura wane dzimba dzavo wakutosenza so ndanga ndiri kumba a lot with my parents asi baba wangu hapana zuva randakambo randinoremember wachinditreata semusikana kuti haa ah, vasikana mdisen no everything zvaiitwa zvawaidzidzisa hanzvadzi yangu to do my father taught me to do that ndandiri 14 years old when i taught me pina motikari unostarta motikari unotsika panapa unostarta motikari like this na uchienda and i remember ndanga ndiri mufom two achinditaura kuti ndoda kukudzidzisa kuti motikari inochinjwa sei tire because you have to know this because hapana chawakasiyana nacho chaunofanira kuziva kuti ndozvazvinofanira kuitwa and came time yekuti ndiende kuchikoro mazuva iyayo ndanga ndisina scholarship asi ndakange ndawana nzvimbo kuenda kuunited states he was a rural businessman again i like to remind people with very basic education but um, i think wanga wari way ahead hapana zvekuti mwana musikana kuendesa mwana chibhadhara and a rural businessman havasi you can imagine what it was it wasn't like he was running a business in town i didn't know how much money he, he had but vaisungirira right? wakati aa uya ari kufanira kuenda kuuniversity ada kuenda kuamerica ndinomuitisa kuamerica i remember him saying kuti iwill sell my last pair of shoes kuti nditumire sipio kuti apedze kuuniversity he did send me kuuniversity ndikaenda kuamerica and i think i must have been the very first one in generation yawo in the family kuenda kuenda kuamerica kuenda kuuniversity and i thank him for that for not looking at me as a girl child ekuti ah, hatingainveste mari ine girl child no he gave me all the opportunities yekuita everything i could iwo namai wangu wanga wari vanhu um, wanga wari pamberi in terms of kufunga chaiko chaiko then um, fast forward 1970 between 70 and then came 1980 uh, hanzvadzi dzangu manje john hanzvadzi yangu chamada vanhu vanomuziva sachamada akauya kuzojoina baba kuita bhizinesi ikoko kwamutoko um, akati a ah, baba iye anga akudawo kuenterprise ita enterprise achiitangawo zvinoitwa nevamwe modern modern um, retail akati baba you know what ngatichichinja istoro iyi tine yekususwe dzese tidziite supermarket type ah baba vakati waakuda kundikanganisa zvinhu zvebusiness rangu hauda kuita sei uda kundifurira zvinhu zvisina nebasa rese ndino baba wakati haa ino hameno kuti akawataurira sei akawakonvinsa sei amai vakati aiwa bvumiyai munofanira kugoteererawo zvinotaurwa newamwe tigoona kuti zvinoita sei kubva wabvuma then they changed 10 dollar store iya iri padhuze nepamdzinganyama and sort of made it like supermarket it was still small but made it like supermarket type ah, wakaona eh, flow yemacustomers is much faster and better and increasing in, in, you know, in terms of mari dziri kuitwa ipapo ah wakati ah ndowanga wapamberi manje john handei tinoita yekususwe tiitewo kunge supermarket vakabva waenda kubva waita sesupermarket and zvinhu zviri kukura zviri kukura unfortunately after independence um, baba baba wakanga vachirwara for a long time wanga wane asthma and you know in and out of hospital he was not feeling well ini pandakazobvawo kuchikoro kuamerica ndichidzoka baba was still there but uh, he wasn't the vibrant man aimhanya mhanya achiita because of kurwara asi jona anga aita take over ngekuti anga achisenza nawo akanga avadzidzisa um, awabatsira uh, uh, uh, nguva yese yaakanga achisenza nakuti tadii kuchinja tichiita zvinhu tadii kuita zvakadai zvakadai zvakadai ndikutarisa macomments ari kuitwa apo apo ka ndinenge ndichiiti kana ndichiitira newamwe ndichiwataura kuti zviri kunzi pindirai regai ndimboona tumacomments tichacontinue bitan anzi apa eating house pakachidza ndipo pataidya kana tadzika kususwe kumusha aaa rona sangwadzi tapinda tapinda hanzi naiv vakachidza was a very hard working man who worked alongside his beloved wife i remember seeing them chokwadi takazviona napo tichienda kumashopu yo kotenga maikachidza waigara mushopu wachimira mira maningi aiwa ndizvozvo ndozvawaiita mangwanani ese maifu mamangwanani mopemba tonzi chiendai handi yekusitoro toenda kusitoro tovhura sitoro and havana kumbe wakagara wachiti pamweya kuti my father is a business man my mother was not like that no way maifuma muchinzi tsvairai mumba mucline mumba vana mapedza moenda kumasitoro kana madzoka muri kuuya kuzobika pamwe chete nasisi saka takakura tichidzidziswa izvozvo kwete mweya wekuti ah tiri wanawo mabusiness men haa kwanga kwedu kwanga kusina izvozvo sekuru kachidza namai kachidza vese they came from poverty and they built everything they had together saka kwanga kusina zvinhu zvemafani hanzi naelizabeth wasekuru wangu waiwe neakaundi yegrosary kwakachidza yaibhadhariwa natsano wangu mwedzi wapera futi taiziva kuti kana kuno kunonyatwa lori yaakachinza ndiyo yaitakura vanhu baba wa awa wakaita community service yakakura chaizvo is true ndanga ndatokangarwa talking about that pawakaenda kunotanga kugara kususwe um, my, my mother was a business woman waichengeta shop ndiwo wanga wari manager she was the local nurse she was community development wekususwa weku ikoko vanhu waibva kumavillage kuya uku pamwe munhu aiuya nemwana iwee wopinda musitoro kamwana kari kurwara ari emaciated amai woti imi mwana ari kudyei muri kumupei ah, tiri kumupa chii mai kachidza amai woti garai pasi mwana anofanira kubiwa dovi munofanira kumubikira dovi bota rine dovi wotaurirwa kuti munofanira kuita chakati kana kuti kana mabika bota mobreaka zai moisa imomo mosanganisa mopa mwana mwana haapuwe tii ndiri kukupai mm, dovi iri ibvai maenda ndinoda kuti mudzoke pana pa three weeks nemwana ndione kuti aita sei i remember that amai wachiti wachidzidzisa madzimai kuti vana vanofidwa zvakadai munofanira kupa chikafu chinobiki chino chinovaka miiri vanhu wobva waenda wodzoka tauya maikatidza mwana anani aachahwareba zvanhu zvanzi anga aroyiwa e akanga apuwa chiaiwa honai o oh, mwana anani woti ndakuudzai handiti ndizvo zvinoitwa izvozvo zvekuti munofanira kuenda kuchechi muchienda kodzidzisiwawo zvinhu zvakanaka ikoko haikona kuita nyaya yekundoswera muchigara muchibika hwahwa mumaraini vanhuwo vakadzi munofanira kudzidzawo kuti kana uchiita tuhuku twako kana muchirimawo uchiita zvakati uchisungirira kamari i remember my mother telling uh, madzimai wanenge wauya kusitoro ipapo pamwe takarara ndichiri kuziva mm, inini sekutaura kwandaita patakaenda kususwa ndandiri kuma 6 7 8 years old pamwe waiona vanhu vauya usiku kuzogogodza pamumba usiku wabva kumavhillaji sekuru kachinza paita munhu aita mimba pano ari kuda kuita mwana zviri kunetsa haa tikatoregedza munhu ava kutofa baba kwakutomuka kwakutakura munhu wangu ane motika yedu yekutanga yanga iri moris it was a green car chakanga chakaita kunge chivhani so so vanhu vaiuya ah, yanga ichange chipick up truck but changa chine cover kumashure green one muchinosaa dzekujara dziye dzaivhurwa kufront kudai so nemumaside kudai so kana vachiita some engine munhu wacho baba watomuka kwakuenda kuvillage kunotakura munhu kuenda naye kwamutoko kuona kwadokwaakune hospital kususwe kwanga kusina hospital pamwe kana if something is uh, chaikwanisa kuitwa ipapa amai wangu wakutoita chi wanenge watova midwife kwakutodeliver mwana ipapo saka vanhu ava wakacreata relationship nevanhu vekususwe zviri kutaurwa naelizabeth kuti sekuru wavo wakange wanga vane mm, account ipapo waiita kana taakuda kutenga sekuru kachidza moenda kwakachidza mopiwa wachinyorwa mazita kupera kwemwedzi vana wanenge wawanenge wabva kuharari hoye wachibhadhara and in the, in the process he created relationships nevanhu vekungahwe vanga vasingabve kungahwe asi ah wakanga waona wenhari ikoko wakutonzi baba mudiki wauya pano kana waona vanhu vekuhumba hama dzekumuhama dzaamai wangu ah wakutoti mukuwasha iwa wachitoti tezvara tezvara saka inini ndakatoita vana sekuru nemaancles vanobva kususwe because baba vakacreata a relationship kana ndichizvitaura it sounds like im showing off about it asi its chokwadi ngekuti ndakasangana ne one of the person akanditi ah kakachinza anga iye anga ari mwana mudiki when he was growing up kususwe akati baba wenyu ndakambokuwara ruoko and tikatomira kuti baba wapedze basa kuti wandiendese kuhospital wakandiendesa kuchipatara ndikazonorara kumba kwenyu wakandiuya kuchinditora kundiendesa kundidzokesa kususwe that was my father ini i have all the confidence to talk about him because that was the man that he was kana pane munhu anenge auyawo achiita zvinhu zvedzunguka anogona kutaura kuti mudhara yanga asiri right because veshure vanga vasiri vanga vasina fani ukanda kuti vaikugarisa pasi kuti iwe let me tell you something he was like that kana wagona waitauri ukada kuita zvisiri right waikutaurira kana dai usina kukama nawo waikutaura kuti mufana iweyoka zvinhu zvauri kuita zvichakupinza mungozi gara pasi uite utsige asi sekutaura kwandaiita wanga he, that was how he was my father was a bit of an extrovert my mother wanga wari mm, wanga wasiri munhu anotaura taura sterek um, asi zvaibuda mukanwa mawo ukada kuita zvemanga manga waibva ine unenge anzi waibaka moto zvechokwadi waibaka moto waiti iwewe uri kuda kutinetsa panapa uri ani tiswere tichikutya iwewe munongoziva kana mafamilies you always have someone ari difficult ano vanhu vanoti ah ningi zvaanoita hazvina kunaka zvanzi anotyisa akaita sei wai mudaidzei mugarisapa uri kuti totiza ka kana uchida kuti tikuche totiza baka moto titize that was how he was he was a tough man tough is nails but a very loving person and um, inini what i learned from my father was never to hold myself back in anything wakati unoenda kuchikoro you can you can do anything you want as long as iam alive i will sell my last pair of shoes kuti iweweka to empower you to be kuti uzogona kuzvichengeta waiti ah, une hanzvadzi dzako ehe iwe uri musikana asi zvinozokunetsa mangwana hapana chinokunetsa kana une, une chikoro chako une chigona kuzvisenzera zvako and i learned something from him and um, whatever i want i can do because my father told me my dad told me that i can and i, and I could anything i could saka ah, ka, kana ndichida kuti ndienderere mberi nenhoroondo dzasekuru kachidza hanzvadzi yangu john paakanga achisenza nawo akaona kuti ah, as i said anga akuda kuimprove wakuita modern retail modern um, selling yakuitwawo mabhizinesi emazuva ano aya akati mudhara inini ndikuda kuvaka supermarket yangu Ah, baba vakati John wavakuda kuzotikanganisa zvinhu zvavakuda kutitangira izvo. Unfortunately, um, baba passed away before John started. But he continued because baba was first generation. He was a businessman from 1958. Vakazofa 1983. That was mm,

everybody anoziva a fantastic business woman vakaexpanda vakaita chamada yawo chamada zita rekuti chamada pawakatanga business rawowo iwo rechamada risiri just sekuru carrying on from sekuru kachidza who started mm, business irori chamada that name came from zita raambuya wangu wachawada sekutaura kwandaita uh, amai wababa wangu inini wainzi wachawada um, chiundo saka pawakazoti taakuda kuitwa business vakati aiwa let's call it chamada chamada chese munochiwana pano and so it became chamada akatanga chamada supermarkets akaextenda aka akaita chamada bakery akaita chamabev yainzi chamabev waita mabeverages mafreezes nechii wachidistributor in the area as chamabev wakaita um,

imba yababa wangu iri pasaidhiwo ipapo saka va, va, kana tichitaura nezvasekuru kachidza iwo vakaita vazukuru vavo vana vevana vavo chavaitaura kwatiri tese inini included pandanga ndazodzokawo kubva kuamerica kwandanga ndaenda kuchikoro vachitaurira vazukuru vavo waiwataurira kuti izvi if they all remember vachiti chikoro chiri very important hapana mwana anotadza kuenda kuchikoro ngekuti ashayirwa mari handizi kukusiyirai zvinhu zvakawanda pasi pano asi ndinokusiyirai iwoyo mutauro yekuti munofanira kurespecta people munofanira kurespecta vamwe vanhu and munofanira kudana imimi sevana wangu right nekuti also munofanira kuenda kuchikoro kuchikoro hakuziko kunokuitisai mari i remember wachitaura nevazukuru wavo wana johnson vachiti chikoro munofanira kuenda kuchikoro kuti mugone kutaura chirungu mugone kukaunda mari musabirwe mari nevamwe vanhu its very important to do that but kana muchida kuita mari you have to learn to make your own money and count it yourself uchienda nayo wega kubhengi kana uchikaitirwa nevamwe vanhu kana uchimirira kuitirwa nevamwe vanhu hapana kwaunoenda and most important learn kusungirira mari aikona kutamba nemari muchiita zvofoolish bcause mari inodisappear mukatokanganwa kuti makambe pakambe pane mari pano hazvizvo zvandakatangira mabusiness aya and um, I, I, i still remember all those things zvataidzidziswa nababa asi nyaya yekuti vade kuda vanhu ndakanyatsa kuiona pawakafa iwo pawakaenda kususwa wanga wasina ukama nevanhu veikoko asi wakaestablisha waka ushamwari nefriendship pakafa baba wangu inini sekuru kachidza in 1985 vanhu vakataurwa kuti vakachidza vashaika vakafona kune hanzvadzi yangu john wakati tumira truck kunoku rori kunoku tinoda kuapa mombe semasahwira awo vakauya mudhara pane mudhara aigara kususcowe akauya nechifefe chake wakawaitira gun salute kuvarakidza kuti munhu atakagara naye akatitora sehama dzake uh, tikaita ushamwari kwemakore akawanda saka izvozvo zvese ndinoramba ndichizvifunga kana kutaurirawo mwana wangu inini paakazvarwa vana sekuru wake vana john kachidza hanzvadzi yangu kana holidhe yangopera eh, yatanga mwana wangu waitumira driver ena minomutora auye kususu kwamutoko kuzomudzidzisa kuti aitewo zvatakakura tichiita isusu haikona kuswera wakarara baba wangu waiti uri kurara iwewe une mari inini munhu ane mari iri pano panapa ndinomuka mangwanani iwe oswera wakarara kwanga kusina zvinhu zvakadaro izvo ndochandisinga hangu vanhu vanoti a ah, wakanga wane mari ka wanga wakadai so munokanganwa mari iyoyo munoikanganwa kuti yakambe iripo kana musingagoni kuirespecta kana kugara sevanhu muchizvininipisa ndozvavaigara vachitaura zvekare kuti what's important is kurespecta wamwe wanhu and neku, neku kwete kuzvitutumadza those were his words hatidi vanhu vanozvitutumadza just because uri iwewe haikona kuzvitutumadza gara zvakanaka newanhu ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatakadzidzirawo pana, pana baba wangu wakaenda makore akawanda uh, but um, iye zvino havacha nguva dzafamba nguva dzafamba asi kana tichitarisa picture yawo ndichiona kuti this is a man

macustomers angu maclients angu anoda chii kana vanhu wapinda musitoro waitogara wachinwa kana ari mazuva enzungu tipei matereyo imi tipei matereyo tije wogara wogeza maoko waakutodya matere neshamwari dzavo nemacustomers avo neshamwari dzavo dzinenge dzauya musitoro imomo vanga vasingazvitutumidze kana kuita haa kana awo anowaziva they can speak for him kana ndichizvitaura inini is my father and it sounds like what can you say but this is what i'm saying is what i knew about muchengi kachiza hanzi another stop over for us kwajohn kachiza pamutoko taienda kumusha kususwe happy memories for us watsano wangu waifarira john chaizvo okay hanzi you should call it ndimichel weiv hanzi uyai uyai mutenge kwachamada pamutoko center chero chamada chamada chiro exactly and again uh, inini hangu ndakazotenda nekanoiwa nyai um, hanzvadzi yangu john paakanga achiita chamada yake waiita broadcast pazbc waita chamada chawada yaiitwa nakojo mukuna anga ari yetsano wake ngekuti hanzvadzi yangu akanga akaroora kwamukadzi wake ndewe kwamukuna saka waiita iyoyi wachisimudzira nyaya yelanguage yedu yekwamutoko nekuencourage vanhu kuti wataure chibuja kwete kunyara zvamunoziva kana wakazvarwa kwamutoko a ah, tuje tuje isisu hatinyare batiswa kwatakazvariwa tinozvida a ah, ndatoshaya maonai ndatoita ndakuda kutopedza one hour ndichitaura about my father ah, zvinonditora kutwisa kwakareba chaizvo ndichifunga murume anonzi muchengi kachidza who was a businessman for real i mean he was a self made businessman and um, where he got the ideas to grow it to where he did aiwa tinotendawo kusvikawo pakagumirawo ipapo wachibva wazoshayika hanzvadzi yangu achitorawo wachienderera mberi nehanzvadzi yangu lincolniwo achiuya kwamutoko wachizoitawo mabhizinesi tichiwa najohn na, na kachidza uh, inini I, I don't know whether I can call myself a business woman. I don't know, but I've always been selling things because takandokura tichi just that's what we know that's what we learned from our um, our parents uh, ndinozvitenda nekuzvikudza ngekuti um, again sekutaura kwandaita hanzi naemi the tiny roland of mutoko thank you emy uh, aiwa wakashanda pawanokwanisa ipapo and tino and im grateful because muroora wangu mukadzi wajohn vari kuenderera mberi nezvawakaonawo zvawakasvika zvirimo got married into a family inoita zvemabusiness and iyeyo achingoramba wachiita zvaanokwanisa shes a amazing farmer and wachingokwidziridzawo zuva um, um, zita iroro uh, dai pasina kuti economy yekuzimbabwe ah, zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka who knows kuti zvingadai zvasvika papi vazukuru wavo they are all over the world and uh, one of the muzukuru wavo ane zita ravo anonzi muchengi he was on wall street heis an uh, investment banker and uh, family ichingoramba ichiite ichiita pick from there kana iwowo mukanga muchitaura nawo vanokutaurirai kuti pataikura taiona sekuru vachiti sekuru vaititaurira zvakati vakatidzidzisa zvakati again tinoda kuemphasiza kuti hatidi vanhu vasingagoni kugara newamwe zvakanaka izvozvo haa ndozvazviri pamuromo wavo and zvekare taigara tichizviona kuti ivo vakagara nevanhu zvakanakisisa kana nanhasi ndichiri kutoona vanhu vanoona kuti ah ndive sipi iwewe mwana akakurira kususwe mwana waamuchengi kachidza zvinofadzawo kana kana tichinzwa vanhu vachitaura zvinhu zvakanaka nemaperenzi edu ah ndataura nhasi sangwadzi ataura ega ndisina munhu wekuti nditi ndibvunze kuti naiwe chimbotitaurirawo kuti chakati chakati sekutaura kwandakaita ndakaenda kuudzai kuti ah, tinenge uh, ndina uh, chris mazarura was going to talk about uh, baba wake killian mazarura nekuti wakatanda sei mabusiness nekuti ndirini pawakatanda mabusiness ma, ma iye nanhasi achiri kuenderera mberi tinoramba tichikudzawo ari kwamutoko rambai muchiitawo wakomana wechidiki nevakadzi vechidiki muchijoinawo muchiita zvakaitwa nana sekuru wakatanga very humble beginnings very very humble beginning came from poverty build themselves up penny by penny e, vachienda mari yavo kusvika yaa pakati kuti kana waendawo kubhengi iyo kwainzi kubhengi ndakazenge ndakuziva kuti kubhengi ndekupi saka uh, ndizvo zvinhu zvatanga ndichida kuti ndisheye nemi about sekuru kachidza kuti wakatanda sei mabhizinesi awo 1958 and nanhasi zita richingorikowo i think its well over 50 years and tinofanira kuzvitenda and again handiwo wega kunana mudzinganyama kanoyangwa wanagunduza wanagurupira um, haa ah, vanhu vakawanda vari kwamutoko vatiri kuti kana kune vana vavo kana vazukuru vavo mondiita inbox monditaurira kuti muite tiuye pachirongwa tichitaurawo nenhoroondo dzaana baba wedu nana sekuru wedu kuti zvakange zvakatanda sei vanhu vanozoguma vakanga mwakaa vasaziveba kuti vanhu vambanani mazuva ano vanondoti he ndinge akaromba ndinge aka awa havana kuromba kwavakaita vakasungirira mapeni avo kusvika vaita zvaita zvakanaka

tinozvitenda and ndinokutendaiwo imimi kunditenda ndaita one hour ndichitaura about my, my father uh, yee but again remember sekuka achidzi wanga wasina fani haa uh -uh. asi kana uri munhu une vision uchida kunzwa zvinhu waikudzidzisa kusvika zvanaka ndivo vana baba wedu vataiziwa iwawo um ndofunga nhasi kundombogumira pano asi ndanga achita kutaura pane news andina nhasi handina news hanzi akagadzirirwa asi tinoda tinoda kubata maoko pane vakanzi wakashaika kwakaita accident pa um, pamutoko paya apa pane accident yakaitika pane munhu mumwe chete akashaika bhazi rakatsva ranzi rakabata moto rikatsva tine urombo kune mhuri iyo yakashaikirwa um, pane again pane message iri kuyanzi manja wasangwadza aiwa madedemura nhoroondo yatsano wenyu aiwa tinotenda hanzi napatrick thank you wasangwadzi ah no that's okay hanzi narudo gunduza very inspiring story of hard working family rudo gunduza iyeyu muzukuru wasekuru gunduza who is another uh, inspiring uh, pioneer businessman wepamutoko taienda nemabhasikoro edu ipapa tatyora mabhasikoro sekuru gunduza wakanga wari business ravo waiita zve um, zvekugadzira mabhasikoro um, saka taiti kana tatyora mabhasikoro toenda sekuru gunduza ndinoda kukutaurirai kuna mbuya akatsidza munotyora mabhasikoro muri kuita sei muri kurasa pombi we were still young de tiri mateenagers pamutoko yes thank you rudo kutiteera kwauri kuita ndodawo kuti iwewe uye utitaurire nenhoroondo dzasekuru gunduza kuti wakatanda bhizinesi rawo sei kudhara dhara ikoko aiwa tinozvitenda ah kwanhasi tombogumira pano ini ndini sambwadzi wenyu mangwana mangwana titeerei pekare tiri kutaura na eh, neone of the people anoseenza kumutoko district council vari kuuya ize planner anonzi um, anonzi engineer um, mm, oh sorry ndakukanganwa last name yake but makore engineer makore anenge ari pano apa achititaurira kuti achititaurira kuti town council yemutoko yakamira papi inobvira papi ichigumira papi and development iri kuitika pamutoko uh, town council zvakamira sei yakapatsanurwa sei uku kune cbd central business district ndepapi kune residential area ndekupi kana muchida kutanga mastands kwamutoko munozvifambisa sei munoenda ikoko anenge ari pano achiti educate achititaurira kuti ah mutoko yedu yakamira sei ndofunga vanhu vese munodawo kuziwa kubva kune kanzuru yedu vachitidzidzisa ipapano apa kana pane zvatinenge tichida kuvabvunza tovabvunza asi vanenge vachitidzidzisa kuti taundi yedu yakakura sei iri kuexpanda sei ndinoziva kuti ah from time yatakawamba kudhara repatiri aiwa rato wa town yakura patakanga tichikura kanga kahaiwa it wasn't that big panga pane kwamatsukisuko kubhekari wana sekuru kachidza kwasekuru gunduza kwana mudzinganyama chi asi iye zvino izvi yafararira tinenge tichida kuzvinzwa mangwana toteera nguva imwe cheteyo yecanada time uh, alberta time 12 o'clock zimbabwe time uh, 8 o'clock eh, zimbabwe and south africa 8 um, o'clock london time 7 o'clock New York time and Toronto time 2 pm saka mangwana ndokuonai muchisvusvura zvakanaka waakuorara morara zvakanaka asi mangwana ndinokubatai pano pakanoiwa nyai maita henyu kundipa nguva yekuti yekutaura nenhoroondo dzababa wangu pioneer businessman muchengi kachidza morara zvakanaka ndini wenyu sangwa dzisipiwe kachidza mapfumo bvai